aa not the one i was born with because noba ndinoba ndiqala ukukhuluma ndivele ukuba ndizandizwa nonke so masithethe ngesilimi samama kata nerimi ramama nditi e saka ndikuti chii ndinangu ndichirova katebho ini ndikatanga kuklina kana even madhimoni chaiko anobuda mba because im like a destroyer of the china ya yeah. I'm a, I'm a foot. Hey, I'm a destroyer of China. I don't like China. I don't like China. But, and I remember my brother when I was growing up, he was like, he was like, mm, iwewe ka uchatadza kuroora kana uchanetsa mukadzi wene nhau yako yekuda kuita smart uri murume. No, I call, I tell my brother, no, no, no, no, bro. Inini mukadzi wangu achatogarika. Boss andinese ndikanoona pane tsvina apa ndinoita ndega. Hey, so right now guys, panga tiri kuchipatara. I'm happy as you can see my voice is okay. Yeah, my wife she's feeling bad. Mm. So panga tiri kuchipatara. Madoctor akati no, mukadzi wako iwewe zvamanje manje akutoda rese zvokutombofamba famba semunhu ane sedzvatsvatsva kame zadzvatsvatsva kumusha chimwe chinhu chinenge chinenge chiko chinhu icho chinenge eh, chispider but chichimhanya so mm, vakati aiwa mukadzi wako ngaasati nini ngasaite basa chitombomuzorodza soso bos ndikati aiwa i was always like that handina basa nekuti ashandeni so i can do this magic myself so this is me cleaning the sofa inini ndikaricleana roita ngati richatongobuda mtiger furniture eh, bos iri original saka ndinoto make sure chinhu chiri original chastay achi original ende chacleanawo nemunhu arichi ari original ehe

so eh, zvinopa more love mumba mukadzi anoona kuti im needed here you stay forever not anoendepi ah iwe kana wega murume uchiita zvakadai so unototi goi nhai ndikanoda ndikanoudza mai silvia kuti ndovada vanoti ndokudii goione kudyiswa kwawakaita e saka ah, when i talk the talk is talking now mm, ichi my wife chinotouya chichida kudongorera kuti anenge ndichamudzinga basa because anenge manager wangu because pese panenge ndaba ah, kana ari okay anenge ada kungouya achingomira mira mizika kunge kunge kunge dzvinyura ravharirwa kune uku e sa manje chi ini manje ndisingade kuti mamanager ini kana izvi pabasa mazuva andaimboita construction town ndaingoti kana bosi vakada kutotanga kutodai nekudai handaitozofila like ya handichashande nemwoyo wangu wese even kana kumunda ndaiti gogo akangosvika ndaibva ndafizuka bcause gogo aitanga kuda kukurovesai newei yavo ini ndaida kunyatsopuwa chinguva changu ndoita basa rangu ndakadzikama mm. manje avo kocha vanenge vada kundiwanzira nyaya kuti ndinonokopedza basa pende ndichida kuziva kuti no ndikati gagagaa ndini ndikufanira kazomira pamastove e eh, takanorasa fena aiyeita toti ngaiendei ngaiende ngaiende ngaiende ngaiende handizopedziseso ngaiende ngai so what am i saying mm, amai ah, angatodya mukaka e eh, kunongo kunowanika mukaka kawakakora e eh, vamwe vano muti wakaora unenge une zvimutuvituvi uya e ini ndaifanira kumwa mutuvi wacho manje ngaizonai mapenyero ari kuita vranda please tarisa pasi pasi pasi weflo yako no ndo zviri kuita imba yako here e kana mukadzi wako achitoita zvinhu sizvo ngomuratidza vhidhio yangu ngoti aifollow tandaza mazi Hey, so what am I saying? Aiwa, we were that chipo na ndakanga ma disturb pasofa. Mm. Ewa, chipo chiripo. That side zvikundikanganisa iyo iyo iyo nekicheni changu yandakabva nayo ku UK. Eh, but don't mind it. So, um, ehe eh, with, with, with, with the stove of gft gas eh, nemasofa aiwa onai kana onai kana keten riko aketen aiwa aiwa kandi veduwe nhai veduwe veduwe kudii ndakaona toke achidaro ndindadii e, saka pangu ndakusuka chii mandiro angu e, ini manje pandinosuka manje i make sure kuti poti ataura kana isina kuti tandi tandi andisii saka ini manje pandinenge ndichisuka ndoda to make sure

tomboti the control of a body mwana iye is just a mambo namarobot film aya ekuti e, anenge achitongokontrola one munhu ari kumba kana kuti magame aya anotambwa nevana ayaya oh. e, like magame aya am just saying kana magame anotambwa nevana anenge achitotamba vanhu vakuru mutv but ivo vanenge vari vana but vachingogonavo kukontrola Mm. Sababa vachino pamba notora chikafu munhu wacho here anoda kudya kana zveduye. Ah, apa ndikafunga ndina imbo chema chema kuti mai ava vari kudya mai ava vari kudya but iko noam so happy and very happy eshe kwaikana mukadzi akakutakurira angel newo behave like angel ukada kubheva manje kuti wakatakurirwa mwana oda kubheva unge tsikamutanda ah zvinozotyisa bhozi kamutanda vakasvika panzvimbo vanenge vatoda kutongofambira basa ravo vatongouya kuzotora mm, havadi kana kutombosira vachiita kuda kudii saka manje wo kana uchiona kuti wakatakurwa kuti chinhu chakakosha behavior semunhu ari appreciated ikupreciata kuti no mukadzi wangu vana vari kutsvagiwa nevanhu vazhinji kunze uku mm, vanhu vavo vahwa nekufasta kuenda kupi nekupi zvichiramba so ukaona wamuwanaka batisisa and make sure kuti wabatisisa So don't care kuti people they will say what because people they will never stop talking because they will never stop talking. They was born to talk. Kai chironda icho chakatoiswa pamuromo icho ka chakatoiswa chivhurike chikatovharika ka motoziva kuti zvaendwa maziso atarisa mudenga. Sa siyai vataure because sometimes vamwe vanhu vanenge vane depression vakasataura manje ka munotoviga hama dzakawandisa kunzou. Sa siyai vanhu vataure and vakataura paipai manje imimi endai munokomenda kuzasi kwemakomenda. kungoti munhu ichi mopedzisa mega e, eh, saka manje chi ndikungoti nini usafocus nevanhu focus on you e, do what you think is right even though when vanhu akati kudii nyamwana akati kudii ziva zvaunoda e, kwaine namachesu ndiyere ziva zvaunoda usati wasangana nazvo ita kuti ndinosvika kwete kusvikirwa naniko ee zvekuda kusvikirwa nani wouriwo muridzi wenyaya yacho ee kwanzi kwaikachimirira kuti kwai mwari achazouya achizokuti sunga apa enda apa haunonyepa kutoti mwari iye auye kana kutoti akusimudzira unofanira kuti wauya waita action e kana uchida kutambira kumbinga uchiona kutoti une lingi yacho kana unotamba nemunhu ane lingi racho ita sebenzi e ita sebenzi uchisvedera padhuze kana wanzwa wanzwa kana wamvera wamvera eh nditapedza pedza masport thank you for watching the video to the end mangwana chakupai maswits kana uyapera eh